Intervisti mal-għannejja u daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Mela, jina nsemmilkom għandin il-program tal-lum u ħankomplu fi ħalina kif ta' kull ġimma l-oħra kena

Żmien. Bdejt toqgħod hemm? Le, aħna dejjem hemm, dejjem Alberta. Sewa. Tweled hemm, trabbejt hemm jien, żewweġt u bqajt hemm. Ejwa, u eh, meta kellha qisu dawk il-18 hekk bdejt nitlaj raħal ġdejt u l-għana traskurajtu. Sewa. U għamilt qisu minn 18 sa' Sa 30. So. Ma ngħid qatt. Issa, ħanwa fil xi hemmhekk. Minn daw l-għannejja l-kbar, l-antiki, f'żożitek, fit-tfulitek, tiftakar xi ħadd minnhom hekk. Semmejtilna xi ħaġa ġimgħa l-oħra, imma nixtieq titkellem iktar fil-fond. Niftakar pereżempju fiex tkun iti, kien hemm ċertu wieħed jgħidulu il-Bożju. So. L-ħaġdit. X'kien jismu dak? Ma nafx kien jismu dak li kien ibih il-bigilla. Sewa. Fuq il-biċċerija. Kienu kien ħafna żwiemer bil-kaxxi vannijiet ma kien hemm xejn dik il-ħabta qabel il-gwerra. Sawlu. Ejja, u. Għax kien jan ispitu pront? Taqbil, eh. Taqbil, taqbil. Eh. Sewa. Antik bil-Pawlu niftakar jiena l-bies. Sewa. Inti dak iż-żmien. Eh, eh, Bambinu. Sewa. Imma Zaren ta' Vestru. Zaren. Kien għadu kien għadu jibdaw kol miegħek. Jew qablek beda dak? Le dak dak hemm mill-antik iżgħar. Tiftakru ġifieri fl-aħjar tiegħu. Kien kien janni mal-antik qabel il-gwerra. Sewa. Żarjen. Għax niftakar fil-gwerra kienu niżlu jannu fej Valletta Road. Għal-ormi? Fej tannu nen, idulu hemm il-kalam il-garaxxien. Mhm, mhm. U Ismani jom minn hemm, minn Albert Town, tlajna insomma nismaw. Sewa. Zarin kien magħhom. Mhm. U u jgħid dak, naf li qed waqfek u qed naqbeż imma importanti til idea fuq Zarin, u jgħid li kadenza fl-għana spiritu pront u bdija. Dika kienu. Inti tiftakar. Il-belt. Eh, eh, eh. Jgħid li kienu insomma prova l-gedenza u. Mm. Imma qabel jgħidha u, ħalli ninsewx qalu għax huwa u għala dik u kulħadd jgħid li għalu. Imma inti tiftakar iż-żmien tal-għana mingħajr kadenza? Ejwa, żgur. U fl-idea tiegħek. Meta nispiċċaw flok nagħmlu kadenza konna nagħtu l-bonusira. Ejja, l-bonusira. U blanja waħda. Ejju. Sewa. U dan għandek idea meta waqaf? Waqaf għax bdija u fuq ir-redifusion, jew inkella bdiet dieħla, per eżempju, ħabba diski li kien hemm, għax din mistoqsija li għandina li ħatta twasal. Tendenza isa bdiet fil ma 65 isa. Biltu fuq għaddata. Imma taħseb li bdiet dik imħabba l-diski li bdew fil-1930, ġifiri ta' Kadanzi qabel dak iż-żmien sar. Fid-diski. Niftakru jagħmel ġifieri. Sewa. Kellu, kellu għana bil-kadenzi qabel il-gwerra fil-tletin. Fi żmien li qed tgħid inti waqaft, kienet għadu kienet ma daħlitx, sew qed ngħid? Fil-għannejja tal-President, ġifieri li kienet għadu ma daħlitx. Sew, sew. Għax sa jisu 64 ma konniex nagħmlu kadenza, kienu għajna tul bonusira, insomma, u nispiċċaw hekk. Sew, sew. Mbagħad mill-64 il-qudiem kont imur Karmni, kien hemm kalora. X'Karmni?

Kien hemm ħanut il-Marsa fil-59 tal-ħanut kien xtara tape recorder, insomma. Mm, se nitkellmu għaddu kollu qudiem. Komplu nirrikordjaw. So. Insomma, mbagħad bdejna mmorru hemm għand Karni fil- jisu fil- fil-61. Mbagħad kien kien fetħet il-ħanut Karmnu tal-Usi. Mhm. Zminijiet, jew 60 jew 61 kien. Ġifieri biex inkonkludu fuq di tal-kadenza, mela fis-sittinijiet stabilituha. Dik isa fis-64 bdiet. Tajjeb. Il-kadenza fuq. Eh, ħammorru daqsxejn lura meta minn tuwa għaf settinna u meta ġaj bdejt tanni. Jena bdejt isu Kem xie kem? Fil-59. Sawa. Ġifiri. Bdejtu b'qart sejjer. U min kien li ħajr? Kem kienet ħajrt waħdek? Lara kien hemm kien hemm ħanut, kien xtara tape recorder fil-59. Eh, sewa li kettinna jkun għal ewwel. Ah, u dan nirrikordjaw. Mhm. Kien jiġi ċertu Pawlu ta' Majna dik il-ħabta, mhm. Sulari, mhm. Gorda Robbi u tal-ħanut Fredu. Tajib.

kemm janni, u bdenna morru jina u s-sulari, eh? U bqajna sejrin mbagħad. Issa ħalli nqablu daqsxejn waħda, inti naħseb l-iktar wieħed tista' titkellem inti u ċikku fuq dren saqsik. Iż-żmien ta' qabel tape recorder u ta' wara tape recorder. Franz żgur jiftakar ta' tape recorder, ħna niftakru ħaħna. Mm. Imma taħseb li żmien ta' qabel tape recorder kien hemm vantaġġ kbir li mhux qed jirrekordjawh, mhux biex jibqa' ta' wara, Għax mi qed jgħanni, mhux qed jibża' sa jistama. Jew kellu vantaġġ kbir tape recorder. Però fil- qabel ħarġu tape recorders qabel il-59. Ġifieri mill-59 il-għaw l-għana perfezzjona ruħu ħafna. Qed li sar aħjar, ma x'qadu attenti l-għannejja l-għura? Biex jaraw se għannu? Għax bidda diħel l-alfabet. Sewa, l-iskola. bdajt fittex l-alfabet taqbil insomma mill mill-59 lura ġifiri jew insomma ftit iktar. Oh, iva. Kien ikun hemm ħafna għana mhux imqabbel, imxebbaħ biss. Għax niftakar fit-tletinijiet l-iktar għanneja għalija fit-tletinijiet li kien eh, jippreċizih l-għana mhm. mal-ewwel ċilja. Għalija L-iktar għanna antik li kien. Kelli iktar speċi fittex it-taqbil. Li kellu eh, fittex it-taqbil. Kien hemm hemm għannejja oħra ma nsemmihom xi ġifieri għax. Ifimni anka anki mill-li tafu intom ta' żmita mpari bħal Pawlu Sejkel, hemm waqt fejn ma jqabbilix. Issiblu. Naf li huwa kien fit, imma naħseb li dak huwa riżultat ta' qed tgħid inti qabel tape recorder. Hemm eżempji fejn ġieli t-taqbila għax jagħtik qabbilha. Mhux għax ma jafix, għax ma jistax ikun nidem bħalek ma jafix. Għax anka anka anka l-dialett tal-pajjiż. Iva, iva, iva. Jgħallem ukoll. Għax huma jgħidlek ħaj. U xaj.

Daħħal ġenna għannejja ġifir li kellhom. Inti għalik it-tep recording kien kważi barka mis-sema. Għazgur, ah, għax eh, tisma xed, fej zbal jgħed, tisma l-zbal, u t-korġi ruħek. Franz, inti issa il-ħaktu zmin ta' minna it-tep recorder? Jew wara bdejt? Le, jena bdejt wara, pero il-ħaq ta' għala manġibieċ. Sewa. Jena kont nżel zaħir għand Karmni, il-Marsa, ġiri għannew ma rekordjawx. Tifhem, mbagħad kont niġi nara daw it-tape recorder Philips, tifhem, jirrekordjaw fuqhom, tifhem, u kont nisma' nejja antiki jiena naf nejja antiki minn ċkun idej jiena kont immur. Noqgħod nismagħhom, ġieli kont noqgħod frokna ġa karozza. Jien ukoll dawk il-for ta' molla waħda antiki u noqgħod nismagħhom. Dejjem kont nisma' l-Pawlu Sejkel, il-Salvo Dermanin, ir-Rogel, il-Lamletu, qed tifhem kif bħal dan Zeppi ta' Sejka. Issa l-ambjent tal-ħanut tal-għana, qabel it-tape recorder u wara t-tape recorder, jien naħseb li nbidel ukoll. Għax qabel tape recorder din kollkom il-kitarri lesti u tibdew x'ħin niftilkom. Tape recorder donnu takom il-ħin. So qed ngħid nisbajja. Naħseb it-tape recorder donnu ikkontrollakom jien. Ejba. Dik l-impressjoni li jtuni. U jien niftakar oħra sur Kerkop. Eh, li ħarqor mirajtom jiena l-għannej jew l-kitarristi bil-kitarra ma zaqqhom hekk miexin fit-triq u kien jiġi l-pulizija u joħdulhom il-kitarri l-għassa. Iva, iva. Niftakar ikun żgħar dik jiena kienu jkunu pjazza hemm mhm. San Franġisk mhm. tara ġej il-pulizija joħdulhom il-kitarri. Għidin għalfej kien jiena naf għalfej, ma semmija tagħna. Għalfej kien jħodilhom il-kitarri. Kien jħodilhom għax forsi kienu kun għaddejjem mitri u kien xi ħadd li jagħmel rapport li jimxuħ jew xaġek. Eżatt, kollha mmorru b'karozza bjuwik ħamra kopja. Tifhem, kunna fuq il-pjazza hemm, ġifieri kienu kun hemm Pawlu sejkel, ma għalax Pawlu minn dejjem xalator hekk kien. Tajjeb, issa ħa nagħmlu xejn waħda llum ftit għana maqsum. L-għana maqsuma hija għanja sabiħa ħafna u li l-kom tagħtikom varjetà u tu wkoll il-kapaċità tagħkom fl-ispirtu pront. Eżatt. Llum għandna wkoll għandna l-kitaristi eh, Tony Farrugia, taħidu in-Nabrim, u l-kaċidon Vella u Willi Saliba ta' Big Soros. Ħan nisimgħukom.

Mela, hemmhekk smajtu dan l-għana maqsum, nistgħu ngħidu huwa tipiku ħafna ta' l-għana Malti. Daqqew, kif għedtilkom fil-bidu, Toni Farrugia bħala prim u akkompanjawh Calgidon Vella ta' Mustaċċa u Willy Salib ta' Bexorus. Issa Ġuż, din l-għanja maqsuma, taraha diffiċli inti jew inkella għalikom normal qisu spirtu pront, m'hemm xejn speċjali? Insomma, trid tkun tħaddem naqra moħħok għax mhix faċli bħal għanja. Titlob. Hemm il-qalba ġifieri, eh. tirrispondi l sieħbek. Titlob sforz iktar. Tidħol taqbila kif jispiċċaw daqsxejn waħda tfija. Naħseb tiegħu timxu b'armonija kbira bejn il-moħħ, il-moħħ irid ikun qed idur ta' kil ħin taf kif. Tridu taqblu mhux biss fir-rima kif jaħsbu ħafna. Ma tix taħseb fuq ħaġa oħra dak il-ħin. Toqgħod attent kif se jispiċċaw u toħroġ. Imma anke fil-ħsieb li toqgħod attent. Għazgur, ma ma rridx ikollok ħsib ieħor, jiġifieri, ma ndaħħax ħsib ieħor dak il-ħin tifax titlef il-bilanċ kollu mbagħad. U inti fras? Jiena meta l-għanni m'għandnej bravo bħali, inkun mija fil-mija li dak ix-xogħol ħajsir, għax kważi kważi qisni ġejt maħluq għalhekk jien. Għax dak l-għena tiegħi jekk min jibda min jispiċċa, ma rridx naf kemm indum. Issa, eh, bħala nofsanja, jena xie għatilkom biex ta' għannu l-ewissa għanna Giuseppe l-ewel ma tanin issa fil-bicċa nisimma ftit ieħor, ħatibda inti u jkompli ju. Eh, kiku kiku nibdlu s-sistema, per eżempju namlu jibda Zeppi u tkompli inti. Wara mill-ewel, minna qalba tiġi kaddifiċ li għan xiex darba t-provawa, tibda inti kompli ju. Jifri ħanamlu witqal issa, Jiġifieri qatt ħajkun hemm sekonda ta' ħsieb li f'dak il-ħin. X'taħseb? Jiena toġobni dik, immexxi fuqha. Ġifieri din hija qatt ma saret, jekk saret xi darba hemm u law. Ejwa, le. Jibs iktar, eh? Ejwa, ejwa, ma immexxi ngħid għalija u dan mhux se jgħod lura laqqas ta'. Ġifieri għana spirtu pront minn qalba. Minn qalba u bin-nofsan jimma. Bin-nofsan ngħidu. Ġifieri tibda tnejn inti. Żewġ versi dak, Jibda ġiex versi għal kompli inti. L-għanja bil-kelma vordi. L-għanja bil-nofsanja. Imma ġiex versi inti. Ġiex versi ju, memx qalba tal-prim, tal-prim, u tajbu li kollu. Kontinu, dik li ġibsa. Tkunu ġizwimi, le? Dak jibda l-ewel ġiex versi. Nitkollu mill-ewel ġafiħ, nerġa nibdilu, jien nerġa nitkollu. U viċe versa, ma tibda u kompli inti. Eh, xi darba ġiet issir di. Darba qbadni jana dak mill-marza zarra bad ma qtajna xejn. Fija kapaċità. Ħalli nisimgħu issa silta l-oħra li għandkom mela ta' darba ħtibda inti Frans u jkompli Giuseppi. Nisimgħukom.

Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20.